Hemû şîrovekar hatin, yekî tenê jî tabîra vê xewê pê dernexist. Nizanbûn ka heqîqeta vê xewê çi ye. Fêm dikirin tewîla wî heye, lê qena Melîk hêrs nebe û newe xezebê, gotin ev xew nayê tewîlkirin, xeweka tevlîhev e. Wê wextê Yûsûf pêxember hate bîra hevalhepsê Yûsûf. Ji qirar re got, Ez dikarim xewna te bidime şîrovekirin. Hevalê min ê girtîgehê Yûsif mirovekî qenc e. Pir zana ye. Xewnên me jî şîrove kiribû. Çawa tewîl kiribû eynî wisa hate serê min û hevalê min. Melîkê Misrê ji xulamê xwe re got, Here ba wî û jê pirs bike. Dibe ku xewna min şîrove bike. Di cî de çon pirs kirin. Yûsûf pêxember ji wan re got, Heft sal ê bereket, firehî û zêdeyî çêbe. Piştî jî li ser heft sal ê xela rabe. Piştî jî li ser hev heft sal ê xela rabe. Di heft salê firehiyê de çi ji we were xebat bikin, erdê xwe biçînin, yê bimîne jî stoq bikin. Dema xela çêbû jê bixwin. Piştî vê xelayê xwedayê dilovan dîsa ê baranê bibarîne, rûyê erdê bi nîmet û fêkî û bi dexlan bixemlîne. Xulamên Melikê Misrê ji zîndanê vegeriyan û şîrova Yûsif pêxember jê re gotin, Çawa guhdarî kir, şîrove pir eciband. Meraqa Yûsif kete dilê wî. Xwest Yûsif bibîne. Ji qasitê xwe re got zû herin Yûsif ji min re bînin. Qasit çû wî bîne lê Yûsif got vegere ba qiralê xwe û jê re bibêje, Min bê sûc û bê sebeb avêtine zîndanê. Li min bêbextî û îftira kirin. Nefs her daîm berê mirovan de xirabî û gunehan. Ez nefsa xwe berî nakim û paqij nabînim. Lê bi saya rehma Xwedê ez bê tawan û bê sûc im. Ez dixwazim were zanîn ku min xayintî li jinên tu kesî nekiriye. Bila Melîk mesela pîrekan ew pîrekên ku destê xwe birîbûn bipirse. û lêkolîn bike. Wê demê ê rastî derkeve derva. Ku qral vê bike ez ê werim. Qasid vegeriyan ba Melîkê Misrê gotin Yûsûf pêxember gotinên Yûsûf pêxember jê re gotin. Melîk ji ber van gotinên pêxemberê Xwedê şaş ma. Zûleyxa û jinên destê xwe birî bûn anîne ba kral. Kral ji wan re got, Serpêhatî û macera we û Yûsif çi ye? Hemû wan sûc û guneyên xwe îtiraf û qebûl kirin. Gotin di heqê Yûsif de ji xeynî, xêrê, Ji xeynî başiyê em tiştekî nizanin. Me tu xirabiya Yusuf nedîtiye. Zuleyxa jî got, Îro heq û rastî derketiye meydanê. Yusuf mirovekî qenc e, bê guneh û masûm e. Min xwest ku ez wî bi dest bixim û pê re tiştê nerewa bikim, lê Yusuf namûsa xwe parêst û nêzîkê min nebû. Yusuf qet derewa nake. Piştî rastî derkete meydanê, Melîkê Misrê ji qastên xwe re got, Zû herin ba Yûsif, jê re bibêjin, Zûleyxa û pîrêkên din gunehên xwe îtiraf kirine. Ez ê wî ji xwe re bixim wezîr. Li ba min ciyê wî mezin e û ew layiqê her hurmetê ye. Wextê Yûsif hat ba Melîkê Misrê, Melîk ji bo Yûsif rabû, hurmet dayê, Yûsif jê re got, Min bixe berpirsiyarê xezîneyê rûyê erdê. Ez jê fêm dikim. Ez dikarim vê karê pêk bînim. Di vê barê de ez zaname, Xwedê Ezzewecelle bi vî awayî Yûsûf li rûyê erdê bi cîh kir, meqamê wî mezin kir. Ji xwe Xwedê ji kî re bixwaze rehma xwe lê dibarîne. Xwedê xêrên qencîxwazan zayî nake. Yê bawerî bi Xwedê anîbe û ji Rebbê xwe bitirse jê re perûa axîretê mezintir û çêtir e. Rebbê me! Te çawa Yûsif ji xirabî û gunehan parêst be, me jî muhafeze bike.